Illum erġajna ninsabu fil-laboratorju tal-Biblioteka Nazzjonali għalli li se nkomplu nitkellmu aktar dwar ir-restawr u legatura tal-kodba u dokumenti li jsir hawnhekk. Joanne, naf illi qabel il-programm bdejna nitkellmu dwar il-proċessi ta' dan ir-restawr. Eżattament xi proċessi huma? Ekku, fil-fatt jeżistu żewġ proċessi ta' restawr tal-karta. Il-karta tista' tiġi restawrata b'mod manwali jew bil-magna. Issa, ehm, huwa il-conditional assessment li jsir qabel il-proċess tar-restawr li jiddetermina x'tip ta' proċess ħanużaw. Sewwa, Niftakrek issemmi dwar din il-conditional assessment fil-programm li għadda, pero għal min forsi tilef dak il-programm forsi terġa' tispjegalna ftit ftit xi konsisti dan l-assessment. Mela, le, bażikament dan huwa studju li jsir qabel ma jiġi determinat eh, ktib jew manuskritt jista' jiġi restawrat. Mhm. Jittieħdu ritratti, ritratti li juru l-kondizzjoni tal-karta u tad-dokument kif inhu. kif ukoll ritratti tal-qoxra u kif inhi llegata ħalli wara li jiġi restawrat il-ktieb tiġi llegata bl-istess mod, kif ukoll issir assessjar ta' tip ta' karta jekk din tistax tiġi restawrata u x'tip ta' proċess jista' jintuża. Bażikament dak hu r-rapport. Sewwa. Tajjeb insemmu hawnhekk illi qed naraw lil Konrad Friggieri li huwa l-fotografu li jieħu ħsieb il-ritratti ta' dawn id-dokumenti. Qegħdin f'dan il-laboratorju fejn jiġi jitmexxa minn Marco Micallef li huwa l-restawratur ta' dawn id-dokumenti flimkien mat-tim tiegħu li għadni kif semmejt lil Konrad ukoll lil Michael Bonello li wkoll jgħin f'din il-sezzjoni. Mela, ħa nibdew bil-proċess manwali tar-restawr tal-karta. L-ewwel ħaġa li aħna nagħmlu hija li nieħdu l-ħxuna tal-karta. ta' dokument partikolari. Mbagħad il-karta tiġi maħsula għandna vaski apposta jew reks fejn aħna naħslu il-karta. Fimtek sew taħslu il-karta. Sistema stramba. Tal-qalb tissemi li xi ħaġek. Ħafna jieħdu qata, però fil-realtà il- l-maġġor parti tal-karta tkun tista' tinħasel ma ma tagħmilha l-ebda ħsara. Once li l-karta nixxifniha, u mbagħad naraw li m'hemm liema parti mill-karta hija ħażina u din il-parti l-ħażina titneħħa. Hemm metodu titneħħa b'sikkina apposta li jgħidula l-iskarnar tal-karta u titneħħa l-ħażina. Tajjeb, skarnar, anka. Ija, ma kliem tekniċi li titġi tkun familjari magħhom sintendi jekk inti taħdem f'dan il-qasam. Però interessanti wkoll qed nitgħallmu anka il-jargon il-kliem iva, tekniku apposta. Nisimgħu ħafna minn dal-kliem il-waqt programm Mbagħad irridu dik il-karta li reħejna tittiġi replaced. Mhm. Karta posta li tissejjaħ Japanese paper. Din il-karta Importanti li tkun nofs il-ħxuna tal-karta oriġinali. U hija karta apposta li xanda fibri li bihom mbagħad ir-restawraturi kun jistgħu jqabduha mal-karta oriġinali. U jwaħluha biex bekk tkun qed tirriplejsja dik il-karta ħażina illi aħna reħejna. Mhm. Imbagħad Sintendi din teħel kollha apposta, kollha organika li tkun anka reversible u titneħħa dik il-karta żejda biex il-karta tiġi trimjata. U dak huwa il-proċess manwali, huwa l-ewwel pass għax il-proċess jinvolvi ħafna iktar aħna mbagħad nimxu għar-restawr tal-qoxra u nerġgħu naqdu l-ktib flimkien, però bħala proċess manwali tal-karta eh, jaqaf hemmhekk. Naħseb illi taqblu miegħi illi dan huwa tagħrif tassew interessanti, grazzi Joanne talli qed tidħol f'da d-dettall biex aħna u t-telespettaturi nsiru nafu aktar xi jsir f'dan il-laboratorju. Aħna nerġgħu inkunu magħkom għal proċess ieħor, din id-darba il-proċess ta' restawr bil-magni.